ɛbɛ so ate ase ah. mm. nti no saa ɛnneɛ nsɛm wei no mm. ɛkɔ de da ɛyɛ ɛ ɛ police station a ɛkɔ de da ɛyɛ court ɛkɔ de da ɛyɛ ɛ ɛ ɛfɛ ne sɛ cells ɛkɔ de da ɛyɛ ɛ prison ne saa ne kɔsɛm ne sɛ ɛnyɛ sɛ ɛɛdɛ yɛn nyina nim sɛ ɛɛya na saa sɛ ɔmo yi ka yi ɔmo a ɔmo ɔmo ɔmo ɔmo ɔmo nim. de no mhm. ebehu sɛ deɛ meka ne nokorɛ wo deɛ ka nokorɛ o mhm. wɔn a wɔn eti mu ɔden no mhm. a wɔn wɔ kurom no wɔn sɛ sila wɔn da so ba kɔkɔrɔ wɔn da so nam hɔ wɔn pɛma nso paa no. mini mini maame bi a ɔwɔ ɔyɛ kurom a na mi sua na mi wɔ bɛyɛ bɛyɛ eight years no ɔne mi nana o na yɛ sɛ ɔne yɛ bɛyifoɔ yɛ si maame ne ɔyɛ bɛyifoɔ mi n'o kasa yɛ sɛ maame no wɔ bɛyɛ hundred and forty something years maame da so ti ase bɛyifoɔ no. ɔda so te hɔ bi nso yɛ kurom eh. hmm. maame bi a ɔnɔɔso anɔpa ɔno aduane atwa bi ma kurom wɔfoɔ nyinaa ɔno amoɔ ɔbɛtete ama obiara wɔtumi bɔ toto sansa mu mo mɛdidie o mo mmra mɛdidie o mo mmra mɛdidie o the end of the day mo mmra mɛdi mɛdidie no maame no ɛntumi anya ɛyɛ fifty years ɛna ɔwuyɛ hmm. by maame bi ɔno nso ɛwɔ fie a ɔno nso no amango si ne fie no ne mu wo a wonim na bɛba ɛhɔ no ma bɛte amango no baako no ɔkyew a sɛ obɛsi akyekyew no aba mango dua mu si aboɔ no saa mango no kɔ afiri abere ne sesɛ metɔ fam na wofa a ɛno nso saa nso ɔkye wɔbɛsa abo wobɛsa hwe waka ho bɛsa hwe waka ho ɛnɛ me no kɛsɛ maame no ɔwɔ hɔ a wɔnyɛ 93 years maame no nyɛ sɛ 93 years ɛne nti no ɛni papa pa wɔwɔ yi ɔnkyɛ wɔ wiase the whole Ghana footballers a ɛnɛ yi ɔmo aba a ɔmo ɛkɔ a ebi nso da soɔ no Keseantwu deɛ yi baeɛ no yɛhuu no sɛ saa ɛ ɛm Keseantwu ɛtumi ɛkɔ ɛyɛ prison sini ɛfɛn sɛ ɛkɔ yɛ akua ɛ ɛyi ɛ ɛfɛn sɛ ɛ ɛyi akɔyɛ adɔyɛ akɔyɛ adɔyɛ mo me ɛnyɛ sɛ ɔwu yɛ anka mehu sɛ nkɔ ne ɛyɛ ɛ ɛ yɛ papa ɛyi ɛfɛn sɛ yi papa yɛ ɔ interview ɛyɛ prison fo yi ɛyɛ yeah, yeah. aha na mehu sɛ saa ɔne no kɔ akɔyɛ saa interview no mm. Ibrahim yeah Fifi thank you Fifi so ohun na minim sɛ ɔne no kwan bu no kɔ yɛ sɛ yi adɔyɛ a boy no ayɛ no ɛnyɛ dɔyɛ ketewa nti deɛ nti na ɛsɛ saa nipa papa no wɔwu ntɛm saa saa ne ahyehyɛ no ebinom wɔ hɔ ɔmo mpɛ ɔmo mpɛ papa no a ɔmo yɛ no yɛ no ba onim asɛm a ɔka atwuma adwuma asase nso ɛne ahomakye bɛɛ tu ɛna ɛɛ sky sports mhm. na ɔmo yi ɛɛ aden life mhm. nti na atu ɔmo bɛyi atu no mu no na ɛyɛ nipa tere. nti nnipa tu wui atu na nnipa baako wui na baako ɔno no ne bɔde no nyinaa akɔhyɛ amena no mu ɛna ne ti nkora na ɛtɛ hɔ ɔno no deɛ wɔn saa nipa ko no wɔn ehu
ba baabi a yɛyi ato afei wotu sɛ ɛhɔ no ɛɛ ayɔn rɔd bi kata hɔ but yɛtwa ayɔn rɔd no ɔno wu aseɛ ba nipa no a ɔno mu anwia no mia no tare hɔ mu no ɔno saa nipa ko no wɔn ehu.
Nti masa nipa papa nkyɛ wɔ asase so. nipa papa nkyɛ nipa papa nkyɛ wo deɛ wankasa fo ani toto yesu kristo mm. hwɛ years onyan 33 33 years papa bi bɛ wiase obɛdi bɔne saa wɔkɔ wei no na 960 something eh. ate ase

the wicked people ɔmo ɛna ɛna ɛna ɛte awia ase nti no me me nyɛ papa da always i will be the wicked person in ghana here. nti ɔyɛ nyɛ ɔnim saa no. yes i am the wicked person i don't care if you talk if you say anything about me i don't care. ɛfɔ ho i am the wicked person in ghana here.